riskju ta' paralysis, jiġifieri li titlef is-saħħa u ma tistax timxi b'saqajk, hija one in 250,000. The most effective pain relief li tista' tieħu waqt il-flass huwa l-epidural.
Nilqgħukom għall-ewwel episodju ta' Kelmiet ma' Bambinelli. U għall-ewwel episodju għandna lil Doctor Christine Ellul li hija anestetista u ħabiba kbira tiegħi. Ekku. Minn mdu kellna tliet snin. U llum ħa nitħaddtu ftit dwar is-suġġett tal-pain relief waqt il-ħlas. Ħad kellimna ftit iktar fuqu it-tabiba Dr. Kristina Bartolo. Ellul, sorry.
Mela, hello, bonġu Abigail. Tinki tal-istedina. Mela, kif tajt sew inti eżatt, illum ħanet kellu ftit fuq il-pain relief waqt il-ħlas. Kif nafu, hemm metodi differenti ta' pain relief li sew nużaw waqt il-ħlas. Forsi affarijiet li huma ftit iktar sempliċi għal affarijiet li huma iktar komplikati. Eżatt.
Forsi jekk trid nibdew f'xi ħaġa l-iktar sempliċi, forsi l-iktar ukoll forsi famuża hija l-mask li ngħidulha wkoll l-Entonox li huwa mixture ta' gases, so kon jisu 50% ossiġnu, 50% N2O li wkoll forsi magħruf bħala laughing gas. Laughing gas, eħe, mhux għax qed titħak. Eżatt, il-mask tintuża minn ħafna nisa waqt il-ħlas u hija sempliċi ħafna li tintuża, so ħafna drabi jgħidulha mask għax ovvjament hemm mask jew madwar l-imnieħer u l-ħalq jew ikun hemm jista' mouthpiece li tiġbed il-ħalq. Ehm, hija sempliċi biex tintuża u hija wkoll faċli għax tikkontrolla inti stess kemm għandek bżonn tieħu. So ehm, jekk ovvjament ikollok il-beġġa ġejja ta' ħlas, inti tpoġġi l-mask ma' wiċċek jew il-mouthpiece ġo ħalqek, tiġbed nifs fil-font u tieħu l-gass ehm, biex jgħinek għal pain relief. Eh, Importanti dik tkun tibdija xin tkun tħoss il-contraction ġejja. Ovvjament minn qed jismana u qatt esperjenza labor so bidlek kif ħankun naf. Imma tinduna xi kollok monitor u n-numru jaqbattiel u tibda tgħid ġejja l-contraction. U dak il-ħin titqabbada u tiġbed in-niks twil mill-ewwel. Eżatt, biex tkun l-iktar effective, eżatt. Tibda taħdem. Kif qed tgħid inti, eżatt, tibdija kif tibda l-weġġa' Ħalli l-peak effect tagħha jiġi meta l-mewġa tkun iktar l-agħar. Qawwija. Jekk tużaħħa ħażin, sfortunatament ħafna nies ma jkollhomx effett tajjeb ħafna tagħha. So dik hija qisu l-side effect tagħha li jekk ma tużaħħiex tajjeb, ma tieħux nifs sew magħha, ma tieħux nifs sew mat-timing tal-weġa, ma jkollokx l-effett tajjeb mod l-iktar effettiv bħala pain relief tagħha. U sfortunatament jaf tħedlek ftit, tamlek naqra dardir, u tamlek naqra sleepy, naqra jien, u ovvjament l-ġieħ muset neħħieħ kompletament. So, jaw l-wahda mill-tejn, imma forsi mux liktar effettiv, mod effettiv ta' pain relief, imma tejn, specialment tal-bidu forsi tal-ħlas. Jien kien għena ħafna raġel bija dik. Għax, eh. ovvjament, peress li kont miġuwa ħafna, il-mask ma kellix saħħan zomma sew, u r-raġel li beda beda item maħħili u jwaħħali li ma wiċċi sew u jigudani kif għandin iħun nifsu. Vera, fatti fl-ewwel tarbija ma kienx ħadmet. Għax bdejt nipprova waħdi u xejn. Imma fit-tieni waħda vera gwidani tajjeb, ġifieri jekk hawn xi rġiel qed jisimgħuna u jistgħu jgħinu lill-mara tagħhom billi jafsulha l-mask ma' wiċċha, hemm chances li taħdem aħjar. Ovvjament il-gas ma jaħrabx mill-ġemp. Mill-ġemp. Tajjeb, mela dik hija l-mask. Jep. Mod ieħor li nistgħu nużaw li forsi sew il-mask qisu iktar ħajr tużaha l-mother u forsi bl-għajnuna tar-raġel kif qed tgħid inti u tikkontrolla inti. Metodu ieħor huwa l-petidin li hija injection ta' pain killer qawwi. Ħafna drabi tagħtilek il-midwife u tagħtilek f'muscle, so f'xi muscle jew tal-koxxa forsi jew tal-idejn. U hija painkiller li ħafna drabi ddum jisu xi 30 minutes biex tibda taħdem u it lasts for jisu 2 satejn jew tlieta, jisu between 2 to 4 hours jiġi l-effett. All right.
Hemm xi ħin fejn ma tistax tieħu l-petidin? So, ħafna drabi l-petidin jaħduha, essax l-iktar tigwidak forsi l-midwife u l-obstetrician, però ħafna drabi toħodha jisu jekk tkun wasalt lejn l-aħħar tal-ħlas. Alright, ġifieri tista' toħodha lejn l-aħħar tal-ħlas xi l-uġieħ jibda jiġi fit qanżih ma ma tkunx tista' titqanżaħ biex tgħinek itta 50 dik l-erġ tupux qabel tiġi ten. Ovvjament ma tistax tibqa' tippuxja qabel tiġi ten. Eżatt, eżatt. Alright. Jiena bedi din kont ħatta. Kienet teħen ramet vera biex ħadmet. Iddum ftit biex.
Iddum ftit biex taħdem, un bat ovvjament il-luġieħ jibda jizdid, imma kienet zammit l-luġieħ kif kien qabel flok naħseb kompla jizdid. Ma nafx ma nafx kellu xfej jizdid iktar imma.
Eżatt. Un bat immorru għal il-pain relief li jissu. Eżatt, discussion tal-lum li għal l-epidurin li huwa forsi l-iktar eh, mod u komplikat eh, ta' pain relief għal waqt il-ħlas. li joffri l-isptar Mater Dei, però huwa l-iktar effettiv, għalhekk huwa it is the most effective pain relief li tista' tieħu waqt il-flass huwa l-epidural. Huwa l-iktar komplikat u hemmhekk huwa l-mod il-ħin li nidħlu aħna bħala tobba tal-lobby u l-anesthetist biex nagħmlu l-epidural. Ehm, ma nafx jekk tridx nitkellmu ftit fuq kif nagħmluh. Eħe, nispjegawlhom naqa' kif jagħmlu għax forsi hawn ħafna biża' jiena niftakar meta ġejt biex nieħu biex nieħu deċiżjoni x'se nagħmel qabel kelli l-uġieħ tal-ħaskot, int li pidjuru żgur ma ridix, għax kont nibża' kienu jgħidu għax jekk toqgħod ħażin Tista' tiġi paralyzed u kont ngħid mela bl-uġigħ tista' toqgħod sew, mentri fil-verità dak il-ħin kollox jaqa' naturali, l-anestetista tigwidak bl-aktar mod kalmu, seren, jistennew li tgħaddilek contraction, jigwidaw ir-raġel kif għandu jżommok u kien hemm il-midwife, jiġifieri naħseb minn dak il-għadd Kont ħassejtni vera safe dak il-ħin u apparti naħseb tant ikun hemm uġieħ fin-nofs illi. Dak il-ħin jena niftakar kontrajtu jisu ġesu diħel. Għattejja wasal. Forse nispiegaw l-om ftit eżatt kif tittieħed ħalli forse minn tibza joħoda jkollu naqtar informazzjoni dwar kif tittieħed u jkun iktar preparat. Eżatt.
So l-epidural jisu proċedura ta' about 15 to 20 minutes biex namluha. So ħafna drabi il-mother tkun bil-qeda fuq is-sodda. Alright.
U tkun ovvjament qudiem ikun hemm ir-raġel jew il-midwife jgħinek jew il-partner u fuq wara jkun qed jaħdem l-anesthetist għax l-epidural hija injection fid-dar. L-ewwel naħslu ftit id-dar b'alkoħol li huwa diżinfettant, u mbagħad nagħtu ftit local anesthetics u nagħtu ftit l-oppju lokali biex ma jkunx hemm uġigħ waqt li nagħmlu l-epidural. U l-oppju jingħata b'injection jew ikun cream? Injection. Injection, mhux hekk?
Tingiża żgħira.
Tingiża vera żgħira, dik biss niftakar jiena mill-epidural. Eżatt, so tingiża żgħira li jaf jaħraq ftit imma ftit sekondi kollox u mbagħad jgħaddi. Mbagħad nidħlu bin-needle tagħna. Suppost mhuwiex proċedura li tħoss ħafna wġigħ, m'għandekx tkun muġugħ, però jaf tħoss pressure fin-nofs tad-dar fejn nkunu qed naħdmu. U mbagħad kif insibu l-post, huwa l-epidural space għalhekk huwa post madwar l-spinal cord, nħallu catheter żgħir ħafna. So catheter huwa jisu tubu rqiq ħafna ħafna u nħalluh hemmhekk għal duration sħiħa tal-labor. Minn dan il-catheter imbagħad ħa nitfgħu l-mixture ta' local anaesthetic u painkiller li ħa jmewwet in-nervaturi sew, it will numb the nerves ħalli ma jkollokx uġigħ għal waqt il-ħlas. U dik tiġi kkontrollata mbagħad bil-ħin skont ovvjament it-tul tal-labor ta' dak li jkun. Tajjeb li ngħidu ma tingħatax ġol għadam. X'forsi hawn min jaħseb hi tingħata bejn l-ispazju tal-għada mhux hekk. So aħna nitħlu ħafna drabi nidħlu bejn livell u ieħor tal-għada imma aħna ma nersqux lej ehm, Ġifiri naqqas morru li fejem l-spinal cord per se, morru fil-lejer ta' uddim. Ġifiri dan il-riskju li jisemmu x'tittoqgħod attent, tiġi paralizzat. Eh, Kemm huwa kbir fil-verità, eh. għax l-iktar ħaġa li jsemmu n-nies mal-epidural. Veru, veru. So kif qed tajt ikun hemm ċerti partijiet l-importanti li l-madar ma ngħidula ma tiċċaqlaqx, imma kif qed inti aħna naħdmu bejn il-contractions, jiġifieri eh, u jkun hemm il-midwife tejn, il-partner jgħin, jiġifieri huwa u kemm il-darba għamilna epidurals u rarissimo ħafna ħafna li actually l-mother tiċċaqlaq għax naħdmu bejn il-contractions, jiġifieri bejn il-reġgħat. Il-midwife sejnuna billi pereżempju anke jwaffqu ġieli drip tal-contractions biex ovvjament il-contractions ma jkunux spissi ħafna waqt li qed tagħmel epidural. Jiġifieri r-riskju li tiċċaqlaq huwa żgħir ħafna ħafna. Issa r-riskji L-epidural ovvjament fih ir-riskji tiegħu, nistgħu nitkellmu fuq eżatt naħseb l-iktar li riskju li jissemma ta' paralysis u nerve damage huwa rari ħafna ħafna ħafna. So jekk trid nitkellmu numbers min-naħa ta' nerve damage hemm affarijiet differenti li jistgħu jiġru. So jew jista' jkun hemm forsi problema b'sensazzjoni, so forsi jkun hemm patches fis-sieq li tispiċċa titlef forsi s-sensazzjoni minnhom, so jew jibqgħu numb jew weak wara l-epidural.
Fis-sieq jew qed ngħidu mis-side ta' fejn jingħatat l-epidural l-isfel? Eżatt, so mis-side tal-epidural l-isfel, is-side tal-epidural ħafna tkun rabi jkun lower back, so l-isfel tad-dar. Fil-ħofra sewwa, eżatt, qisu fil-ħofra tad-dar. Minn hemmhekk 'l isfel in-nervaturi ħa jiġu numb waqt l-epidural, allura ħa titlef dik is-sensazzjoni u normal ovvjament wara li teħles il-ħlas u meta titteġġieġ il-midwife l-epidural infusion, jiġifieri l-local anaesthetic li jkun dieħel jintefa' u mbagħad wara xi siegħa saqajk jerġgħu jiġu għan-normal, is-sensazzjoni u l-uġigħ u. Naħseb anke ħarir inqas.
Eżatt, jaf anke inqas, anke s-saħħa terġa' tiġi allura normal wara ftit. U tibda taħdem mill-ewwel, hija tal-mirakli. Tibda taħdem eħe jisu after xi 15 to 20 minutes. Għax vera. Ma tibda taffi, tibda jisu contractions tibda jiqsaru, jiqsaru, jiqsaru, sa' kem tiġi fil-bot ħafna l-contraction. Mm. Jisu ebbusija tibda tħu. Eżatt. Jina t-nitkellem għax ħatta fil-kbir, u ovvjament rajt id-differenza għax fiż-żajm ma ħattiex, ħabba li kont iktar avvanzata xin tħalt, rajt id-differenza ovvjament fil-kbir il-labor ħa aktar ħin ħabba li kien l-ewwel wieħed, imma kien iktar tranquil Bis-saħħa tal-epiduri, niftakar ir-raġel xi wellied għedtlu ħa ngħidlek God bless min ħalaq l-epiduri għax l-aqwa invenzjoni ta' din id-dinja. Għax ma nimmaġinax 15-il siegħa tħoss l-uġieħ li ħassejt fiż-żgħir għal erba' sigħat, għax erba' sigħat mod, imma 15-il siegħa. Naħseb ikun ta' detriment kemm fuq il-mother u kemm fuq it-tarbija jekk l-omm tibqa' tissaporti u tirreżisti Jekk il-labor ħajħu fit-tul. Eżatt. Għax nimmaġina li bħalma tajja l-om tkun qed tajja tarbija. Tarbija wkoll.
Ehm, Konet nitkellmu mela fuq il-nerv, riskju ta' nerve injury, so l-iktar riskju forsi komuni li huwa wkoll rari ħafna huwa riskju li jkun hemm forsi patches li titlef is-sensazzjoni fihom. Alright. Issa pala numbers li ikunu ħafna drabi kun temporanju, so dat nejdu jisu 1 in 1000, jiġifieri jisu 0.1%. Jaf ikollok xi patch li titlef is-sensazzjoni minnha jew tibqagħlek ftit numb jew weak, però f'inqas minn sitt xhur għandha tiġi lura n-normal. All right. Li jkun hemm din l-istess ħaġa so xi patches minn b'numb, nuqqas ta' sensazzjoni għal iktar minn sitt xhur jew forsi li tibqagħlek permanenti forsi xi patch fil-ġidda li ma jkollokx sensazzjoni fiha hija xi one in 13,000. U l-aħwa! Jiġifieri hija rari ħafna. Ir-riskju ta' paredesis, jiġifieri li titlef is-saħħa u ma tistax timxi b'saqajk, hija one in 250,000. Mill-aħwa, all right. Jiġifieri jekk naraw pereżempju l-population ta' Malta ta' xi nofs miljun, it is like jista' tiġri lil tnejn minnhom. Jekk il-popolazzjoni kollha tagħmel epidural, nisa u rġiel. U jekk il-popolazzjoni, eh all right, all right. Għax as in one in 250,000 tista' tiġri li jkun hemm paredesis, jiġifieri r-riskju huwa żgħir ħafna ħafna ħafna. Jiena kemm ilni fl-anesthesia qatt ma smajt li ġrat thank God, jiġifieri hija rari ħafna ħafna ħafna ħafna. Tajjeb ngħidu ta' jista' jkollok accident ikrah li jġibek paralysed li fil-verità r-riskju huwa ħafna ikbar meta tkun qed issuq karozza jew tkun qed issuq mutur. Minn hekk.
Ovvjament milli naħseb li pidi. Xi kultant daw l-affarijiet noħdu għan for granted li le ma jistax ikun tiġri pereżempju waqt kar accident u Mux hekk.
rajni aktar minn min darba tiġri. u- Eżatt. li- Mbagħad li nibżgħu minn statistics affarijiet hekk. juru, Eżatt, li hija rari ħafna ħafna. Hemm riski oħra assoċjati mal-epidural. Ħaġa oħra li tissema forsi hija l-back pain. eh, All right. Assoċjat mal-epidural. Li wkoll m'hemm l-ebda studju li jgħid li l-epidurali se jagħtik chronic back pain. Hawn min jgħid li tiġi r-riħ tagħha u jħoss eżatt l-uġigħ fl-injection site. The injection site jista' jkun li tibqa' tgħid hemm uġigħ. Hi bħal meta anke jekk tieħu d-demm, pereżempju, taf titbenġillek ftit. L-abra li nużaw mhijiex rqiqa biex nagħmlu l-epidural, so jista' jkun il-muscle tal-madwar, pereżempju, jitbenġel ftit u tibqa' ftit sore fejn nkunu dħalna bl-epidural. Alright. Jiġifieri at the injection site jista' jkun li jekk tafas per eżempju tuġak ftit għal ftit forsi jiem jew ġimgħat wara li tkun għamilt l-epidural. Alright. Però li jkun hawn min jibqa' jgħid per eżempju jbati minn uġigħ tad-dahar u nwaħħlu fl-epidural m'hemm l-ebda studju li Alright. linkja t-tnejn. Ovvjament bi tqala stess jista' jagħtik l-uġigħ fid-dahar Ekku. li jista' jibqagħlek anke għal wara t-tqala. Jiġifieri ħafna drabi il-kawża ta' dak il-uġigħ tad-dahar ikun iktar ġej mill-tqala. Mit-tqala stess. U anke mill-labor stess, xi kultant dak it-tqanżigħ eh, mal-waqt il-ħlas mill-li mill-bidjur. Xi kultant ninsew kemm ikun ta' pis fuq id-dar it-tqala. Naħseb speċjalment minn ikollu t-tnejn iktar minn wieħed, ċoja, xi se jkunu tlieta. U ma jkunx hemm ħafna gap bejnietom li l-ġisem ma jkunx ħa biżejjed break bejn it-tfal. Bejnietom. Ovvjament eh, Mhux hekk?
jieħu iktar kedda ġa xurxin.
Eżatt.
Tajjeb. Mela, hemm side effects fuq it-tarbija per se tal-epidural? Ok, ehm, so bħala kif nagħmlu l-epidural eżatt, ehm, waħda mill-side effects li tista' tiġri hija li tinżel ftit il-pressjoni. Ehm, Tal-om, tal-om. So meta nagħmlu l-epidural fil-fatt il-midwife tiċċekkja l-pressjoni regolari. Għal-bidu pereżempju l-ewwel sija kull 15 minutes u mbagħad kull nofs sija, so għal-bidu niċċekkjaw il-pressjoni naqra frekwenti għax hija waħda mill-side effects li nistgħu li nistennew. Alright. Li plepidjuri li tinżel ftit il-pressjoni. Ehm, ovvjament aħna niċċekkjawha x'hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu ma tiġri l-pressjoni sew ġieli forsi nagħti xi drip jew xi mediċini biex il-pressjoni nolluha. Stabilizza. Eżatt. Issa jekk tinżel ħafna l-pressjoni jista' jkun ovvjament il-blood flow mill-placenta għall-baby ħa jonqos u tista' taffettwa l-baby f'hekk li forsi qalbu forsi nibdew narawha fil-monitor titbaxxa ftit. Ovvjament il-monitoring tal-baby ħa jibqa' kontinwu wara li nibdew l-epidural, jiġifieri jekk jiġri hekk hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex ngħollu l-pressjoni u anke ngħollu l-heart rate tal-baby anke nibdlu l-pożizzjoni tal-mother pereżempju nagħtu xi drip u affarijiet hekk. So l-iktar so dak hija qisu waħda mill-side effect li taf taffettwa lil baby minħabba side effect li ħajkolla l-om, so l-om ħajkolla pressjoni baxx li baxxa, all right.
U bekk tinżel il-heart rate tal-baby, ġi mhux għax huwa side effect essaġġ dirett mill-epiduril fuq il-baby, huwa fuq l-om u mbagħad l-om ħat affettwa t-tarbija tagħha ovvjament. Imma aħna nipprevenu li l-blood pressure tinżel ħafna ovvjament Għalhekk niċċekkjawha frekwenti biex nipprevenu li tinżel tinżel ħafna. Żgur li ovvjament taffettwa lit-tarbija. Eżatt. Hemm ukoll li l-epidural l-istatistiċi juru li itawlu it-tul tad-delivery. Is-second stage of labour li huwa li huwa l-perjodu bejn meta tiġi ten kif qed inti meta tinfetaħ għal actually l-pushing sakemm jasal id-delivery. So dak it-tieni stadju, so l-ewwel stadju tal-labour ikun minn fejn jibda l-ħlas sa ma tiġi tinfetaħ ten. Minn for ħafna drabi u li jkun active labor, għax minn wan sa tri ħafna drabi ġili ħafna nisa. Isir id-dar u id-dum. U minn for sa ten. So dak jisu jiġi l-ewwel stadju. Eżatt, minn meta t-tieni stadju, so minn meta tiġi ten għall-actually li joħroġ il-baby, delivery tal-baby. Dak l-istadju jaf itawlu l-epidural, so is-second stage of labor jaf jitwal ftit. Essaċ mux li ħat affettwa negativament il-baby, għax inti ovvjament il-baby dejjem ħajbqa under monitoring. L-epidural tintafa dak il-ħin, u xek? Mux bil-fors, ħafna drabi t-deċidisu l-midwife meta l-aħjar moment li tintafa. Imma ħafna drabi eħe jista' tintefa' dak il-ħin biex imbagħad il-mother tkun tista' actually tħoss Tħoss il-pushing. Jiena naħseb li b'hekk idum ftit iktar il-labour għax il-forsi l-uġigħ. Jiena niftakar il-pushing bejn wieħed u l-ieħor kien hemm differenza kbira li wieħed kien bl-epidural u l-ieħor le. Fil-kbir bdejt inħosshom ta' ma kienu ħafna iktar fil-bot. Allura dik it-tqanżiħ ma forsi ma toħroġx daqshekk saħħitha, mentri fil-kbir ta' As tajt ma nippuxjax kważi. Għax tant. Tfossom sew iktar.
Kważi tqanza ħaġa ħalqi bdejt inħossha tant kemm kienet kbira li sek bil-fors it-tippuxja li ma kienx niftakar li ma kontx ħassejta daqshekk. U kien hemm diskrepanza fil-ħin ta' din il-fażi tagħla wieħed kienet sija biex ħareġ u liħor temmina. Ovvjament kien it-tini tarbija, kont naf kif nippuxja, għax kollox kollox jaffetwa u koll. Ġiviri, imma ħen niftakar li dik eh, l-erġ tibol. għandu, eżat, dik eh, li tawwa l-second stage of labor u forsi oħra mill-statistics fuq li taffetwa l-baby l-epidural hija li forsi hemm riskju ikbar ta' instrumental deliveries. Okej. Jaf ikollok bżonn pereżempju ventus jew insomma xi instrumenti oħra biex joħroġ il-baby. Ukoll riski żgħar imma komparat. Jew forsi li jkun hemm bżonn xi epjostomi dik it-tixrita żgħira jew mhux daqshekk. Dik ma naħsibx li qiegħda li qiegħda included imma li jkollok riskju ta' instrument ta' delivery huwa known tipo għall-epidural. Imma jkun hemm differenza żgħira, ma ovvjament tkun statistically different minn naħa ta' normal delivery minn għajr epidural għal epidural. Mela, il-midwives kienu għalonna meta kienu għati preparawna b'informazzjoni dwar il-labor li jekk ikun hemm xi uġiħ ta' ras wara l-ħlas f'min ħal epidural irridu nitkellmu Immedjatament, speċjalment qed tkun l-uġieħ ta' ras qawwija. Hija xi side effect komuni l-uġieħ ta' ras fl-epidural? Eħe, so eh, waħda mir-riski tal-epidural hija li jkollok headache. Eh, u ħafna drabi del headache li hija assoċjata mill-epidural hija headache ehm, severe ħafna ehm, u ħafna drabi tkun aħna jdu la posture li ġifieri tkun għar xint tqum bil-wifqa u taddilek xint imtett. Ok. Ok, ġifieri hija headache jekk naqra partikolari. Issa r-riskju linked ta' din il-headache mal-epidural hi one in every 100 mothers, jiġifieri qisu 1%, hemm dik il-one percent ċans li jkollok headache. Bażikament ħafna drabi tiġri jekk fl-epidural, aħna l-epidural immorru, so quddiem l-ispinal cord qisha għandha cover, l-ispinal cord u l-moħħ għandu cover.
Li jżomm l-ilma ta' madwar li hemm jiċċirkola madwar il-moħħ u l-ispinal cord. Issa bil-labra tagħna tilipid juri li jkun hemm riskju żgħir ħafna ħafna li huwa qisu 1% tiġri il-headache li jaf forsi norqtu u jkun hemm toqba żgħira ħafna f'dan il-cover ta' madwar il-moħħ u l-spinal cord. U allura l-ilma jibda jillikja l-barra mill-ilma li s-soltu jkun hemm madwar il-moħħ. B'hekk tiġi diluġiħ ta' ras. So, eżatt, billi joħroġ dak l-ilma, jaffi kawża diluġiħ ta' ras li hija stramba ħafna jisa partikolari, ħafna drabi moviment timbidel fis-severity u ħafna drabi ma taddilekx b'simple affarijiet sempliċi bħal panadols jew forsi xi NSAIDs bħal xi Voltaren. Il-painkillers inħdu normali meta jkun hemm ġuħ ta' ras. Eżatt. So hija importanti ħafna li jekk ikollok xi headache li b'daw il-karatteristiċi Eżatt, dejjem titkellmu l-midwives jew l-obstetricians tagħkom wara wara l-ħlas. Li hija importanti għax hi ħafna drabi tiġri qisu after 24 to 48 hours milli ħadt l-epidural. Okay.
Ehm, però tista' tiġri anke up to 5 days wara l-epidural. Alright, good to know. Jiġifieri jekk inti pereżempju s-soltu wara xi 48 hours ibatuk il-ħlas, ibatuk id-dar, Ġifieri anke tista' tiġri. Din tista' tiġri id-dar.
Eżatt. All right.
Ġifieri jekk ikolkom xi ħedejk li tinkwetakom, ovvjament kellmu l-midwives forsi jiġu jarawkom id-dar wara ħlas jew anke l-obstetrician forsi mhm. jgwidakom aħjar. U tgħidulu li U x'jiġri f'dak il-każ?
Kif toqba talaq waħedha? Eħe, tista' ħafna drabi talaq waħedha, m'hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex ngħinu l-ġieħ ta' ras. Ok.
So ħafna drabi nibdew b'daw l-affarijiet sempliċi li nieħdu għal uġektoras normali, so bħal paracetamol u affarijiet hekk. Hemm għajdut li għajt li forsi kafeina tejn għal dit tip ta' uġektoras, so ħafna drabi. All right. Ngħidu l-mothers forsi jieħdu Jew xi soft drinks. Eh, di se tfakkarni fija, ajwa, niftakara tgħidilna xi soltu nagħmel meta kollu ġieħ taras ngħidulhom nevitawa għax hawn ħafna u ġieħ taras li jkun ġej minn kafejna eċċessiva. Eżatt, assoċjativek.
Imma eżatt, ta' din kafejna jaftejn u ovvja li żżomm ruħek hydrated, jiġifieri li tixrob at least żewġ litri ma kuljum jekk kollok din dil-headache. Jekk ma taddix jekk tkun severa ħafna li Pereżempju, ma tistax toħroġ mis-sodda, ma tistax iħsib il-baby, mbagħad hemm affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu to treat it, ħaġa partikolari li ngħidulha blood patch. So tkun jisu proċedura żejra ħafna fejn jieħdu d-dem mhm. mill-lit tal-mader u nagħmluha jisu epidural imma nitfgħu l-istess dem tal-mader nitfgħuh fl-epidural space. All right, so terġa' jisu tagħmel proċedura tal-epidural. All right.
U dan id-dem jala jiklottja biex jissilja dik it-toqba li tkun ifformat. Il-lista. So bat ma jibqax il-likja. Interessanti. Dil proċedura namlu għaf kazijiet u koll rari ħafna, ġifiri ħafna drabi. Ġifiri ġa mux minn dawk il-1%.
Le, tiġrif ħafna nqas minn dawk il-1%. Ġifiri ħafna minn dawk il-1% jaddilom baffariet iktar sempliċi. Tajjeb. Sajb ngħidu wkoll meta tuħu l-epidjuri l-differenza bejn labor minn l-epidjuri l-versus l-epidjuri li għal kollok toqgħod minn duda ġos sodda jew il-qeda ġos sodda. U ovvjament ħabba il-qalb ta' tarbija ħafna drabi ma jirrekomandawx toqgħod minn duda fuq darek jew toqgħod la ġemba jew toqgħod bil-qeda. Sajn niftakar meta kont la ġemba li beda jiġri Naħa waħda mitt itli iktar mill-oħra u fl-oħra bdejt inħoss ftit sensazzjoni, mhux qed ngħidlek li bdejt inħoss kollox bħal qabel, imma bdejt inħoss ftit uġieħ irqiq. Imma ħabba l-heart rate tal-baby kelli nibqa' hekk. Hija komuni din. Eħe, so ħafna drabi ra wara l-namlu l-epidural, idejament ngħidu l-mother biex toqgħod fuq is-sodda minn duda b'naqra b'dara l-fuq. Tajjeb għax jekk toqgħod minn duda kompletament, eżatt jaf l-utru ovvjament u l-baby peress li jkun hemm pressa fiż-żaqq, taffettwa l-blood supply lura li jiġi mis-saqajn li jitla' lura l-qalb. So ħafna drabi fl-aħħar tat-tqal insomma ma nkunux ma nħobbux inħalluhom mindudin il-mothers. So wara li nagħmlu l-epidural nagħmluhom fuq is-sod mindudin fuq is-sodda mad-dar tas-sodda jkun imtella' 'l fuq. u idealment l-ewwel imqar l-ewwel nofs siegħa l-ewwel siegħa tibqa' hekk ħalli jaffettwa ż-żewġ naħat l-istess epidure. Id-dar qed ngħidu jisu jkun 45 degrees isek, li xorta jekk tistrieħ xorta tista' tistrieħ. Eżatt, imma tibqa' forsi eżatt fin-nofs ħalli jaffettwa ż-żewġ naħat. Ovvjament f'każijiet bħal meta qed tgħid inti forsi ġieli l-heart rate tal-baby tinżel ftit, il-midwife ħadd tiggwidak ġieli nibdlu l-pożizzjoni. Eżatt. U tista' tiġri li hija forsi tkun fuq naħa li taffettwa naħana iktar mill-oħra. Mhm. Jekk jiġri hekk, ifhem anke jekk tkun minduda fin-nofs, tista' tiġri. Tista' tiġri li taffettwa naħana iktar mill-oħra. Ġifieri sfortunatament that is ukoll waħda mill-riskji li jaf tiġri. So jaf ikollok forsi naħa iktar minn oħra jew ġieli anke xi patches, pereżempju ma tkun qed tħoss imkien u ġieħ, ma forsi jkun hemm xi patch fuq żaqqek li ġa se tħoss contraction hemmhekk biss. Ħanejt naqra affarijiet strambi. Jista' jkun għax ma tkunx daħlet fin-nofs eżatt jew m'għandux x'jaqsam. Le ħa nidħlu ħafna bil-fors trid tidħol fin-nofs. Imma aħna nħallu. Tifhem tidħol blabra ġifri diffiċli tmur wrong ukoll. Eh, però aħna nħallu dak il-catheter irqiq ħafna, dak mhm. il-pipe irqiq li semmejt fil-bidu. U dak inħallu ħisu xi 3-4 cm il-ġewwa. Ok. Eh, so, aħna ovvjament, anka kif in shape tal-labra, Qiegħda sippost sa tapposta biex jitla' fin-nofs, però f'każijiet rari jaf forsi imur naqra la ġenba lejn naħa jew oħra, jew jaf anke forsi l-anatomija ta' tal-ġisem ġaf tkun forsi naqra iktar stramba, jew forsi ġieli jkun hemm blood vessels, għax fl-epidural space hemm ħafna vini, li fit-tqala dawk il-vini jaf jiġu iktar engorged bħal meta anka joħorġu per esempio l-vini fis-saqajn jew dawk l-affarijiet jaf anka fl-epidural space il-vini jiġu engorged ukoll. So jaf taffetwa l-pożizzjoni tal-catheter. All right.
Ġifieri daw l-affarijiet jaf jikkawżaw l-catheter imorna. Għax ur catheter ikun flexible sewwa, għax niftakar li stajt impoġġi fuq dari jiena. Iva, inti tħossu ħajkun flexible. Ħa tkun tista' tagħmel fis-sens tafas fuq darek u kollox meta jkollok dak il-catheter. Imma jafalek li forsi naħa tikġi forsi iktar nam minn oħra. Ma jekk jiġri jekk hemm affarijiet ukoll li nistgħu nagħmlu. U lej gwidaw.
Eżatt, jiġri nistgħu nagħmlu bħal top-ups, eżatt jew forsi toqgħod naqra fuq naħa l-oħra mbagħad jew affarijiet hekk. Li tista' tiġri wkoll. Naħseb xħin tiġi, għan niftakar xħin waqaf wili, naħa minnom ġit ħafna iktar malaj mill-oħra. Mm. L-istess naħa li damet li kell li literalment raqdet kompletament. Li kważi kważi għas s-silġ, xum jgħamlu l-ek s-silġ biex biex jindonaw li inti ġastet tħoss s-silġ bis u xiek. Jow li l-min tix tħossu naħseb s-silġ. Kif eh, Is-silġ għalfej jabluħ? L-istess nervaturi li that carry the pain sensation, so l-istess nervaturi li, per eżempju, jekk inti naf taħraq subaj, Eħe. tħoss il-ħruq eh, u ħat iġbed idejk. So l-istess nervaturi li ħaj neħħu ħaj- li i- iġorru sensazzjoni ta' uġieħ li l-moħħ huma l-istess nervaturi li effettwaw li jħossu t-temperatura. All right.
Allura inti mhux suppost tħossom. Il-kesħa mhux suppost tħossha, so jekk il-bidur li qed jaħdem sew u mhux tħossha. Il-kesħa suppost mhux se tħossha. Eżatt, mela f'naħa waħda ma bdejt nħoss xejn xejn xejn u l-oħra bdejt nħoss ħarira żgħira żgħira kesħa ma kienet min. Mhux xi ħaġa li twaffqek jew li kif taqbad tgħid, tħossok xorta kif kont qabel, xorta tgħin ħafna jekk jiġri hekk. Fem li pidjuri l huwa namlu ħafna frekwenti u ħafna drabi ehm, jaħdem tajjeb, jaħdem tajjeb fis-sens huwa każijiet rari li forsi jew ma jaħdimx xejn jew forsi u jkun bżonn forsi nerġa'. Straw min ma jaħdimlux?
Ehm, ehm, huwa jista' jkun li tiġri, jista' jkun li tiġri ma jaħdimx sew, li ma jaħdem xejn u f'dak il-każ jaf ikollna bżonn nerġgħu nagħmluh. Imma huwa każ rari u jaf anke f'ċerti pożizzjonijiet jaf ikun hemm jiġri li ma nsibux l-ispazju għax ikun teknikament diffiċli għal diversi raġuni, forsi anke jekk ikun hemm history pereżempju ta' scoliosis jew xi anatomija differenti li jaf jagħmel l-epidural il-proċedura minn nfisha aktar technically difficult, so jaf forsi ma jkollniex ma nkunux nistgħu nagħmluh. Però huma daw f'każijiet huma rari ħafna. Pereżempju, jekk ma rnexxi li xien għaddejjem nista' ngħid xi ħadd ieħor pereżempju jiġi jipprova, jiġifieri daw affarijiet. All right, okay. Li jkunu rari ħafna. All right, jiġifieri li pidru li ħafna drabi kulħadd jista' joħodha. Ħafna drabi jista' jittieħed eħem minn kulħadd. Ovvjament hemm ċertu medical conditions li ma tistax tieħdu, so jekk ikun hemm forsi xi operazzjonijiet fid-dar, speċjalment jekk ikun hemm rods li jsiru għall-scoliosis jew neurological conditions, ma nafx pereżempju jkun hemm xi history ta' spina bifida jew xi pressjoni għolja fil-moħħ. So any Medical conditions forsi li jinkwetawkom, intom l-aħjar tkellmu l-obstetricians waqt titqala. Eżattament.
U ħafna drabi hemm klinika ta' posta ma' terdej li jgħidulu high risk obstetric clinic, jiġifieri jekk ikun hemm l-obstetrician jinduna so il-mother tajdlu forsi li kellek xi problema jew xi ħaġa xi issue fid-dar jew fil-moħħ li qed tinkwetak u tistaqsi fuq pain relief. L-obstetrician jista' jirreferik u jista' jkellmek anaesthetist qabel it-tqala biex jiddiskuti l-pain management li jkollok għal waqt il-labor. So any concerns li jkun hemm l-aħjar tiddiskutuhom mal-obstetrician forsi jkun hemm bżonn jirreferikom. U nimmaġina hemmhekk jiġu konsidrati iktar iċ-ċesarja f'każijiet hekk, għax ovvjament. Eh, jiddependi ehm, x'jaħseb l-obstetrician fil Eżatt, ovvjament kulħadd kull każ huwa għalih, kull każ huwa għalih. Issa, meta per eżempju tuħu l-epidural waqt il-ħlas normali u jkun hemm bżonn ċesarja, dak tibqa' bl-istess wieħed u ssir ċesarja fuq li jkun hemm jew jittieħed xi epidjuri ieħor jinbidel xiġri f'dak mm. il-każ. So wieħed mill-vantaġġi tal-epidural huwa dak li l-epidural jista' jintuża for analgesic, jiġifieri għall-uġigħ waqt il-ħlas, imma jista' jinbidel għal anaesthetic, jiġifieri jista' jinbidel għall-oppju għal waqt iċ-ċesarja. Ovvjament jekk l-epidural ikun qed jaħdem tajjeb, inkunu ċerti li qed jaħdem tajjeb waqt il-ħlas, u li jkollna biżżejjed ċans li nużaw l-epidural għal ċesarja mbagħad. So aħna li nagħmlu jekk ikun hemm jiġri xi ħaġa waqt il-ħlas li jkun hemm bżonn imbagħad il-mader tidħol ċesarja, niddiskutu mal-obstetrician u jekk ikun hemm biżejjed ħin nagħtu dak ngħidu la top-up mill-epidural. So aħna nkunu qed nagħtu doża ta' local anesthetic u painkiller għal waqt il-ħlas biex inraqqdu qisu żaqq l-isfel kif għedna l-uġigħ. Imma mbagħad inkunu rridu nagħtu doża naqra iktar qawwija u b'volum naqra kbir biex tal-istess l-oppju biex imbagħad nużawh għall-oppju għal waqt iċ-ċesarja. All right, okay.
So l-epidural stess jista' jintuża ċ-ċesarja, so l-mother xorta tibqa' mqajma waqt iċ-ċesarja, jorqod qisu minn taħt is-sider l-isfel. u ssir iċ-ċesarja mingħajr uġigħ. All right, ġifieri l-ewwel proċedura dik li tidħlu bil-labrat ma tirrepetix ruħha, ġast jittoppija il-borża li jkun hemm imwaħla. Tajjeb, all right.
U ċesarja dejjem l-epidjuri li tintuża jew hemm metodi oħrajn. So meta nkunu ħana għamlu ċesarja mhux emerġenza, ġifieri daw ċesarji li jkunu pjanati, mhm. ħafna drabi nagħmlu spinal mhux epidural. hija differenza Zajra saċ eh, minnaħa tagħna bħala proċedura hija simili, so l-madra xorta tkun bil-qeda, naħslu d-dar bid-disinfectant, naqra local anesthetic, u mbagħad ħanitlu bil-labra tagħna. Hija labra differenti u anke l-ispazju li mmorru fih huwa differenti. U mhux l-epidural space huwa saparachnoid space, huwa spazju ieħor fl-istess area, basically. U l-loppju li nagħtu huwa ftit differenti mill-loppju li nużaw għall-epidural, I mean huma simili ma f'dożi u concentrations differenti. Li għandu l-ispajna differenti huwa li ħajaħdem within about like 3 to 5 minutes ħajaħdem mal-ewwel, so it's fast. U it's just a tingiza waħda biss, so it's a one shot. So, li nużaw ħafna drabi għacċesarji, so just tamel dik it-tingiza, but not l-loppju u noħorġu kollox. Jiġifieri mhux se jibqa' dak il-keteter irqiq. All right, okay. Waqt iċ-ċesarja.
U nagħmluha għax ħafna drabi ċ-ċesarja ħaddum jisu madwar sija. So ma jkunix bżonn mhux bħal labor fi għandek forsi kaxxa ma' minn 8 hours minn 12 u niktar. So Għal-Labour ma nafux meta l-end point meta hi. Meta ċ-Ċesarja nkunu nafu bejn wieħed u ieħor forsi one hour, one hour and a half. U l-ispinal għandu jikkaverja about two hours. All right, all right, interessanti. Għandu jkun bizzejiet għal-ċesarja. All right.
Ġifiri fil-verita, l-spinal u iktar faċli. biex tamministrawh mill-epidural, għax m'għandekx dak il-ketiter li tittoqgħod iddaħħal u hekk. Ma tridx eżatt tħalli.
Apparti li jaħdem iktar malaj, bekk ukoll naħseb jintuża lilu wkoll. M'għandekx ħafna.
U iktar huwa ftit iktar predictable. So l-spinal jekk tajtu fil-post tajjeb taf fiċċert li ħajaħdem fit-tnejn. Eżatt, ħajaffet waż-żewġ saqajn, ħajaffet waż-żaqsew.
L-epidural kif semmejna qabel jaf forsi jkollok naqra patches li ma jaħdmux biżżejjed jew forsi jkollok naħana inqas minn oħra. Ovvjament jekk tiġri waqt iċ-ċesarja, aħna nkunu għalhekk meta nużaw l-epidural ċesarja rridu nkunu vera ċerti li qed jaħdem sew qabel ma jibdew. Żgur. U għax ovvjament mhux se tkun bat waqt ma nkunux irridu li l-madder tħossu l-uġieħ ovvjament taċ-ċesarja. So jekk għal ħares qatt waqt l-ċesarja bl-epidural ikun hemm xi tip ta' uġieħ u mbagħad jaf ikun hemm bżonn li xorta mbagħad nagħtu l-loppju ġenerali li nraqdu l-patient ehm, li torqod kollha. All right, jiġifieri jekk hemm l-epidural ma tmorrux għall-spinal, taqlbu għal general anesthesia. Ifem, jiddependi u koll.
Kemina. Demanding. Għax, għara, jiddependi kemm hi urġenti ċ-ċessarja. All right. Tajjeb, ovvjament dejjem inżommu s-safety tal-mother tal-baby ehm, fid-deċiżjonijiet li nieħdu. So, jekk ikun hemm pereżempju inti ħadd l-epidural, ehm, u waqt il-ħlas kellek naħa minn tixed tħoss u naħa li qed tħoss. U mhm. għalkemm pereżempju tajnik xi top-ups u hekk bqajt dejjem naħa tħoss u naħa minn xed tħoss. Eh, imma kont għaddejja coping well, għax forsi per eżempju kont edha bl u forsi tuża ftit il-mask Għalwaqt li jkollok dik il-weġġa' u kont qiegħda coping well u so iddeċidejna li ħa nmexxu xorta bl-epidural hekk. Però jiġri xi ħaġa li l-obstetricians jiddeċiedu li hemm bżonn li ssir ċesarja urġenti. Jiddependi kemm tkun urġenti ċ-ċesarja, naraw x'tip tal-oppju ħa nużaw għall-ċesarja. So jekk għandna ftit ċans u l-epiduri li m'aħniex daqshekk happy bih, nistgħu ngħidu mela ħa nneħħu l-epiduri li u nagħmlu l-spinal biex inkunu ċerti li l-spinal ħa jkun tajjeb għaċ-ċesarja. Però ovvjament jekk iċ-ċesarja mbagħad tkun urġenti ħafna, jaf ikollna bżonn imbagħad nagħtu l-loppju ġenerali. Ġifieri jiddependi wkoll minn każ. Li torqod kompletament ma tħoss xejn. Kompletament.
Meta nagħmlu ċ-ċesarja aħna dejjem nippreferu li nużaw jew spinal jew epidural ħafna iktar milli general anaesthetic għax general anaesthetic fih ir-riskji tiegħu għal kull operation imma speċjalment fl-obstetric population ġifieri fil-ħlas għandu riskji li huma iktar mill-popolazzjoni normali. All right.
So għandek riskji ta' l-airway, ovvjament meta norqdu kollna konna bżonn nissapportjaw l-airway b'xi tubu.
All right.
il-persuna torqod ma tkunx tista' tikkontrolla n-nifsi, so konna bżonn aħna nieħdu over tan-nifs. Ok. So, biex namlu t-tubu jaf ikun iktar challenging f'obstetrically mothers minn li fil-popolazzjoni normali. Ovvjament il-medicini li qed nagħtu lil mother jgħaddu għal placenta u jgħaddu l-baby ġifieri jaf jaffettwa l-baby wkoll. So jisu l-loppju ġenerali għalkemm namtuħ u hemm Ovvjament f'każijiet, f'circumstances partikolari jaf ikollna bżonn nagħtu lilu, però dejjem nirrakkomandaw li jekk ikollna ċ-ċans u l-ħin nagħmlu r-regional techniques u nagħmlu l-spinal l-epidural. All right, jiġifieri l-spinal slash l-epidural għandhom inqas side effects mill-general. Sewwa? Fuq it-tarbija. Fuq it-tarbija u anke r-riskji in ġenerali ta' general anesthetic huma inqas fuq l-omm milli kieku jekk torqod kollok. All right, interessanti. Interessanti ħafna. U ovvjament huwa sabiħ li l-om tkun imqajma waqt ċessarja, ovvjament eżatt tara t-tarbija. U naħseb anke l-missier f'ġeneral ma jkunx jista' jibqa' preżenti. Eżatt, eżatt, il-partner ma jkunx jista' jidħol waqt ġeneral estetik, so eżatt jitlef dik l-esperjenza wkoll.
Grazzi ħafna naħseb li l-qatna ħafna. Diskutajna ħafna. Mill-mistoqsijiet komuni li jkun hemm fuq il-pain relief u l-epidural waqt it-tqala, grazzi ħafna, ninsab vera onorata li ftaħt. Tanti l-istaġun ta' kelmiet ma' bambinin, napprezza ħafna. Proset, u grazzi ħafna. Thank you. U grazzi ħafna tal-li kont maħnu tal-informazzjoni li għaddejt li li u lil daw kolla li għedin jisimawna.